li anke l-liġijiet għandhom il-liġijiet għandhom għandhom ikunu iżjed restrittivi u lest nieħdu responsabbiltà tal-proposta mal-pulizija. Però kull darba l-għaqda piroteknika uriet uriet bil-fatti li ma tiddiskuti ma' ħadd. Meta aħna meta aħna tlabna meta aħna tlabna laqa qabel ma ġew il-proposti x'konna nafu li ġejjin il-proposti, all right? Ħadd Ma qalilna, isma', ejja niddiskutu. Meta, meta aħna offrejna, meta aħna offrejna, one mi jiċfer għax ma hu ħadd rappreżentant, imma jekk. Meta intom Meta aħna, meta aħna, all right, tlabna lill-Għaqda Piroteknika biex tiltaqa' magħna biex noħorġu bi proposta għal xi mkien fin-nofs, qalulna intom ma tindaħlulniex għax aħna n-nar huwa tagħna u aħna nikkontrollaw x'nagħmlu. Mhux talli hekk, talli jiena nixtieq, pereżempju hawnhekk hawn l-Assistent Kummissarju.

Għalfejn ma jinforzawx il-barrieri? Blej for malar blu, għalfejn ma jinforzawx il-barrieri? Għarajt il-ġenituri, ġenituri, u dan l-ebda tifel qatt ma jaħrab ġifieri, u bata skort il-ġenituri. Ok, nirringrazzjakom ħanni u ftit kummenti minn għand in-nies mela. Għajdi, nej, imdi. Eh, xtaqt nkellem daqsxejn James jena. Daw, daw eh, Li xtaqt insaqsih jiena fil-pajjiż għaw ħafna affarijiet li jagħmlu storbju. Imsiekem min joqgħod fej il-Freeport, miskin mej fej min joqgħod fej l-ajruport, jien taf xi kwetani f'dal-pajjiż li għaw erba' minn nies ibbekkjati ġejjin minn barra li jridu jwaqfunna l-kultura, aħna fejn l-eżaġerazzjonijiet irridu nikkoperaw. Għaliex? Għaliex għandna l-qalbna lil kull ċittadin Malti li rridu nieħdu ħsiebu u għalhekk l-Għaqda Piroteknika ħadet ħsieb li nagħmlu ċertu proponimenti sabiex nirriformaw anke s-sistema tal-piroteknika. Jiġifieri aħna kif forsi jpinġuna li naraw il-festi biss dak li mhux vera, mhix vera. U l-Dunan Don Guden nixtieq nistaqsi ħaġa hawnhekk fuq il-kapaċità tiegħi personali però eh, il-paganiżmu Qiegħed ukoll fl-irkant u għadek ma wiġibtilix jekk inti taqbilx mal-irkant li għandu jibqa' jsir fuq il-bari għax jien jiddispjaċini jiddispjaċini jien qed nibża' jien hawn ma kontx ħa nitkellem imma qed nibża' li lixxu kollha Hija marbuta mal-flus u ta' se. Ok, mela, mela, ġejt tistaddi kumment ta' żewġ sentenzi. Iva. L-unika ħaġa li rrid ngħid huwa li l-Freeport u l-ajruport naħseb huma eżempji ħżiena għax huma parti mill-inkam ta' Malta. Ok, ok, mor, fuq l-inkam. Ħajr, Marlin, se jkollkom ċans titkellmu kollha. Marlin. Waħda Semmet bravo, Heinz. Ok, grazzi, grazzi, Monsignor, oh, Father Guder, Father, għajden ti rispondi fuq il Mela, fa, jimporta? Jek jorġu. Identita Maltija. Ej, ok. L-ewel net, diversi parroċċi, u l-parroċċi kollha għandhom sistema kif. Kompli, kompli għasla. Kompli. Eh, Ibe tajja, bissa tom il-soqsija, ma reġi biex iwieġeb toqdu tajba. Kemmi tajba, kompli, kemm, kompli, Diversi parroċċi għandhom sistemi differenti kif jinażlu r-reffija. Jiġifieri l-imġar għandhom dik is-sistema, hemm postijiet oħra fejn il-lasta tintiret Hemm postijiet oħra fejn il-lasta tinbiegħ mir-rebbħieħ stess. Issa naqbilx jien jew le sekondarja, huma sistemi. Jekk hux kollox marbut mal-flus jew le, anke dawk il-flus imorru għal affarijiet oħra mhux għal festa biss. Il-Knisja bil-flus tagħmel il-pastorali tagħha wkoll. Stenna ftit. Jiġi stenna ftit. It-tieni nett tanti hija sistema li nies differenti kull sena ħafna drabi jirbħuha dik il-ħaġa. Ir-raba meta tiġi meta tiġi biex tagħżel ir-rebħija jew jkunu tim jew nkella ikissru il min ma jriduhx u di s-sistema jafuha huma naqblu jew ma naqblux aħna. Ok, mela, ħankomplu issa se nieħu lilkom. Għajdilna, għajdilna, iktar nies, is-sinjur ta' warajk. Inti tkellimt, is-sinjur, għajdilna, sinjur. Għidilna sinjur tkellem. Eh, l-ewwel net Pep nixtieq ringrazzja lilek eh, tal-li tina vuċi nitkellmu għaw aħna. Eh. Għax aħna la għandna l-pulptu, la għandna l-ambone, aħna niġu għaw nsemmaw laħenna. Ok, tajjeb. Nirringrazzjak. Ok. Issa nixtieq nkellem il-Monsenjur jena. Kull kull ħaġa li qed ngħidu għaw aħna il-poplu għaw qed isib risposta lihom da. Mela allura dak il-ktieb mhux veru għad-diskussjoni. Mela, ħan Mela dak lest il-ktieb. Le, le, mela. Qed tgħidu Ok, immaġi, immaġi, immaġi. Kieku ma rispondik xejn, kont tajdu, kont tajdu, kulħadd għadna ma rispondejniex. Ibi jaqlaħħa minn kull imkien. Dak id-dokument. U jien nitlob il-kulħadd ta' kulħadd għandu l-internet, iniżlu fuq l-internet għax il-gazzetti ftit ġabu. Ok. Ftit punti. Mela niżluh bl-internet u taqraw kollu x'fih. U għaraw kollu. Tad-disko, il-kappellan jista' jorganizza d-disko. U ejja ħallina titqu bin-nies. Qed qed twaqqgħu għaċ-ċajt. U jien ngħid u l-Pater Xaqda, aqraw ħadd tkunu tafu x'farsa fih. Ta' lest, lest bħal meta joħroġ il-budget il-gvern, lest. U ta' diskussjoni minn Uber, ġifieri kulħadd jaf xi jena sewwa. Ma rridx nikkritika għall-Gvern għax jien mal-Gvern inżomm, ma għandi l-opinjoni tiegħi. Eh. Biex intikom eżempju jiena. Eh, u jgħor. Sewwa, mhux ta' nitlu politika. Mela, zom naqra. Eh. Din, intom l-aħħar ċensiment, l-aħħar ċensiment li għamet il-Knisja sabet emoloġija kbira ta' fidilih li madomx jiġu il-knejjes, allora ħataqbdu maħna li aħna tamlu l-festi bina, f'purċissjonijiet ta' Corpus qalb ta' Ġesu', daw insejtuhom? Kieku ma nkunux aħna ma tagħmlu xejn intom. Hekk irridu. Ibżgħu għalina mela. Ok, ok, thank you. Mela, il-kumment tiegħek. Mela, se nieħdu. Jiġifieri, inwieġeb għal dak li qegħdin tistaqsu jew tikkummentaw għaliex id-dokument ma tfajniex l-affarijiet bl-addoċċ. Id-dokument aħna nemmnu fih. U hemm raġunijiet għaliex poġġejna l-affarijiet u għalhekk nemmnu fih, però ma jfissirx li aħna mhux lesti li niddiskutu u nieħdu l-kontribuzzjoni tal-konsultazzjoni. Kieku poġġejna affarijiet li ma nemmnux fihom jew li m'għandhomx sens, ma nistax nagħti l-pożizzjoni tagħna. Għalina dan id-dokument ħriġnieh għax hemm raġunijiet wara kull artiklu u hemm sens wara kull artiklu. Imma aħna open-minded li niddiskutu u li hemm bżonn jinbidel, id-deċiżjoni tkun li tinbidel. Ok, nirringrazzjak is-Sinju. Jiena l-mod ħaġa nixtieq ngħid hija li illum naħseb kif żvolġa dal-programm żvolġa f'ħaġa li jien ma ħadx gost biha. Eh. Qisna ġejna aħna din naħa qisu favur il-festi u d-dokument huwa xi ħaġa kontra l-festi. Jien għad dilettant tal-festi, twielidt fil-festi, involut, qrajt surmat ta' żewġ baned, surmat fil-knisja, eċċetera. U hemm ħafna affarijiet fid-dokument illi naqbel magħhom. Nagħtu mod jien bħala surmat tal-banda. Is-sidis tat-tajjir. Ejn nibdew bihom, nisemmuhom. Id-diskos illi jsiru id-diskos illi jsiru anke minn diversi bars, suppost ġewwa, in-nies jibqgħu ħerġin sa barra, ħierġa l-istatwa, in-nies għadhom fl-art jirremettu, is-sound għal barra, tnejn. Jiġifieri, issa rigward is-sorpriżi wkoll nixtieq insemmi xi ħaġa, is-sorpriżi mhix kontrihom għal min jagħmilhom eċċetera, imma inħoss jiena, jiena involut ħafna fit-tagħlim tal-mużika, il-baned, il-baned sejrin 'il quddiem dawn l-affarijiet, aħna ħafna minna partitarji tal-baned. Nista' ngħid li l-baned qas għad fadallhom post fil-festi tagħna llum. Illum, illum il-baned sirna, sirna, Kollox ta' l-istorbju, il-banda titlaq tiġri 'l hemm u jibdew l-affarijiet. Ejja Zurrigħ! Ħalluh jitkellem please! Jiġifieri, nagħtu mod, ejjew ngħidu, jiena ili. U ħallina minnek! Mela inti l-ġirien banda tagħmilek ħadd. Kompli, kompli, jien ġar. U konkludi għax għandna ħafna nies. Nagħtu mod jiena. X'affarijiet dawn! Kont indoqq, indoqq ma' diversi. kont indoq ma' diversi banna u konna nistennew il-finale tal-marċ, ta' nistennew il-minnu, minnu, jien ma tinsemmi l-ħadd. Ok, ok. Kont nistenna. Informat, it-istazzini ngħid. Peress la ignation. Laqsab xi kont nistenna l-innu tal-banda fl-aħħar illum sirna. Jiena mhux ikkontra dawn l-affarijiet. Imma, imma, imma hawn ħafna affarijiet fid-dokumenti li huma tajbin ukoll. E huma affarijiet illi il-festi żvijajna f'ċerta affarijiet u n-nies li hawn din naħa dik li nixtieq ngħid hawn ukoll. Huma favur l-affarijiet kollha li qed isiru fil-festi, hemm x'nirranġaw. Thank you very